א גוטן טאג חשוב'ע צוהערער. אין די וואכ'ס פרשה, פרשת ואתחנן, זאגט די תורה, כי ישאלך בנך מכר לאמור מה הוא עדת החוקים והמשפטים, אז דיין זון, מען רעדט דא פון די בן חכם, וועט פרעגן מה הוא עדת החוקים והמשפטים, זאגט די תורה וואס מען זאל אים אנזאגן. שטעלט זיך אויף דעם רשע, וואס טייטש מכר? מכר בדרך כלל טייטשט מען מארגן, אין פֿיר און צוואַנציק שעה פון היינט. ס'איז לאו דווקא אויב פרעגן מארגן, אפשר וועט ער פרעגן אפאר יאר ארום, אפאר דורות ארום. זאגט טאקע רש י, יש מוכר שלאחר זמן. און אזוי אויך טרעפט מען אין רש י אין פרשת בוא, אויף די שאלות פון די בן התם, והיה כי שלחו בנך מוכר להם און מה זאת, רש י טייטשט עס אויס מיט מער ווערטער, מיט מער אותיות, יש מוכר שיחשב ויש מוכר שלאחר זמן. ס'דא א מחר וואס מיינט טאקע עכשיו, יעצט, מארגן, אבער ס'דא א מחר וואס מיינט לאחר זמן, אין א צייט פון יעצט. דאס קען זיין מארגן, איבערמארגן, אפאר יאר און אפאר דורות. און ער ברענגט אפאר ראיות פארוואס מחר איז לאו דווקא יעצט, מחר שהיא עכשיו און אויך מחר שלאחר זמן. אין א פארברענגען פון שבת פרשת בוא תשפ ל האט דער רבי ארומגערעדט אויף דעם רשי, א גאנצע ביאור אין דעם פרש רשע, די גאנצע שיחה איז געדרוקט אין ליקוטי שיחות חלק ל א, עמוד איין און זעכציק. ביי די ענד פון די שיחה האט דער רבי אויסגעפירט מיט א ענין פון יינו של תורה, אזוי האט דער רבי אנגערופן די עניינים פון פנימיות התורה וואס איז מרומז אין רשע, הוראות בעבודת השם, אויף דעם לשון וואס דער אלטער רבי האט געזאגט אז רש איז יין של תורה, פארוואס ווערט עס אנגערופן יין של תורה, אזוי ווי יין איז נכנס יין יצא סוד, די וויין ווערט ארויסגעקוועטשט פון די טרויבן, אזוי אויך ווערט סודות התורה אנגערופן יין, און דאס איז די יין של תורה וואס איז מרומז אין רש, ווי ס'שטייט אויך אין לבישו אורה אויף רש. די הוראה איז אויך געדרוקט דארט אין ליקוטי שיחות חלק ל עמוד א', אבער מיט מער אותיות, מיט מער הרחבה, זייער געשמאק, אויף אידיש איז עס געדרוקט אין ליקוטי שיחות חלק ו' עמוד צוויי הונדערט אַכט און זעכציק. דער רבי טייטשט עס אויס אזוי. והיו כי שלחו בנך מחר ליימר, דיין זון וועט דיר פרעגן מארגן. וואס טייטש מארגן? זאגט רש י, ס'דא א מחר פון עכשיו, ס'דא א מחר של אחר זמן. דיין זון וועט דיר פרעגן, ער האט האט שאלות, ער האט קשיות, ער וויל ענטפערס. איז דא אין דעם צוויי סארטן קינדער, צוויי סארטן זון וואס פרעגן שאלות. ס'דא איין זון וואס ער איז מחר, וואס איז דאס עכשיו? דאס הייסט, ער איז טאקע א קינד, ער איז טאקע איינער וואס ווייסט נישט און האט קשיות, אבער ס'איז א מכר וואס איז עכשיו, ער איז אין מיין דור, ער איז אין מיין וועלט, מיט מיין קאפ, ער פרעגט שאלות וואס איך קען רילעיטן צו דעם, איך הער זיינע שאלות און איך האב אים וואס צו ענטפערן. אבער דערנאך זאגט רא ש איז דא מכור שלאחר זמן, ס'איז דא אזא סארט מכור, אזא סארט קינד וואס ער איז שוין לאחר זמן, ער האט קשיות אבער ער איז נישט אין דיין וועלט, ער איז נישט אין דיין קאפ, דו פארשטייסט נישט די שאלות, אזעלכע ווילדע שאלות, אזעלכע ווייטע שאלות, שאלות אויף אידישקייט וואס איך קען זיך נישט קאנעקטן צו דעם, איך קען זיך נישט רילעיטן צו די שאלות. וועט א מענטש פרעגן, וואס טו איך מיט אזא קינד? זאגט אים די תורה, איך דערשרעק זיך נישט פון דעם, ס'איז נישט קיין חילוק וואו די קינד האלט, יש מוכר שיחשב און יש מוכר שלאחר זמן, ס'איז דא א קינד וואס פרעגט שאלות און ער איז פון עכשיו, שאלות וואס איך קען פארשטיין, שאלות וואס איז אין מיין וועלט, וואס איך קען ענטפערן אויף דעם רואיגערהייט. און דערנאך איז דא אזעלכע קינדער וואס פרעגן שאלות לאחר זמן, שאלות וואס איך קען זיך צו דעם נישט קאנעקטן, און די תורה וויל אז מיט ביידע קינדער זאל מען זיך פארנעמען, מיט ביידע קינדער זאל מען ענטפערן זייערע שאלות, פארוואס? ווייל תורה וויל מען זאל פרעגן, ווייל תורה האט תשובות אויף אלעס. אויף יעדע ענין האט תורה א תשובה. פארשטייט זיך אז די שאלה איז נישט קיין תנאי אין עס מקבל זיין און מקיים זיין די תורה, ס'דארף זיין נעשה פאר נשמע. אבער סוף כל סוף אז מען איז מקיים די תורה וויל די תורה מען זאל אויך פרעגן און פארשטיין. נישט קיין חילוק וואס מען פרעגט ווי אזוי מען פרעגט, תורה האט תשובות אויף יעדע סארט שאלה. זאגט די תורה, והוהו כי שלחו בנך מכור, דיין קינד וועט דיר פרעגן, מכור, אמאל איז עס מכור שיהיה עכשיו, אמאל איז עס מכור שיהיה לאחר זמן, צו ער איז אין דיין וועלט, צו ער איז אין א ווייטע וועלט, דו קענסט זיך נישט קאנעקטן צו אים, זאלסטו הערן זיין שאלה און זאלסט אים ענטפערן. פארוואס? זאגט די רבי צוויי ביאורים פארוואס מען דארף זיך פארנעמען מיט דעם קינד, ערשטנס, ווי זאגט די תורה ווייטער, ואמרתו אליו בחוזק יד הוציאוני ה' ממצרים, די אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען מיט א שטארקע האנט, פארוואס האט ער געדארפט ארויסנעמען מיט א שטארקע האנט? ווייל ס'איז זייער מעגליך. אז איך אליינס, איך דער טאטע, בין געווען אין מצרים, און איך בין נישט געווען ראוי ארויסצוגיין פון מצרים, איך האב נישט געהאלטן אויף אזא מין לעוול אז איך זאל ארויסגיין פון מצרים, דער אייבערשטער האט געדארפט בחוזקות מיך ארויסשלעפן פון מצרים, און ממילא קען גאר זיין אז וויבאלד אז איך בין אויף אזא מין מצב בין איך שולדיג אז מיין קינד איז אנגעקומען צו א מכה של אחר זמן. מיין קינד איז אנגעקומען נאך ווייטער ווי מיר, ער איז אנגעקומען צו אזא מין פלאץ וואס איך קען זיך שוין נישט קאנעקטן מיט אים. וואלט איך נישט געווען אין דעם פלאץ וואס מען האט געדארפט האבן מחוזק יו ט מיך ארויסשלעפן פון מיין מצרים וואלט מיין קינד נישט אנגעקומען דארטן. און צווייטנס, אפילו לאמיר זאגן אז איך בין גארנישט שולדיג אין וואס מיין קינד האלט דארטן, סוף כל סוף איז עס בנך, ס'איז דיין זון, ס'איז דיין פלייש און בלוט, ס'איז דיין אחריות זיך צו פארנעמען מיט דיין קינד. מ'גייט ארויס פון מצרים, מ'גייט יעצט אנהייבן לעבן א תורה'דיגע לעבן, גלייך זאגט די תורה, מיט וועם זאלסט זיך פארנעמען? מיט בנך. דו ביסט נישט אזויפיל וויכטיג, ממש די לשון פון רעבן, דו ביסט נישט אזוי וויכטיג ווי דיין קינד, דיין קינד איז וויכטיגער. און צווישן דיינע צוויי קינדער גופא זעט מען אז רא ש פארנעמט זיך מער דעם מוכר של אחר זמן, ער ברענגט ראיות אז ס'איז דא אזא מוכר של אחר זמן, ס'איז דא א בנך פון לאחר זמן, די תורה וויל מ'זאל זיך פארנעמען סיי מיט א קינד של עכשיו וואס איך פארשטיי אים, איך פארשטיי זיינע שאלות, און סיי מיט א קינד וואס איך פארשטיי אים נישט, ער איז ווייט פון מיר, עס איז אין א אנדערע וועלט, ובפרט היינטיגע צייטן וואס מען זעט נעבעך אזויפיל קינדער וואס איז אנגעקומען צו א מצב ווי מוכה של אחר זמן. אז ער קומט שוין פרעגן א שאלה, דארף מען אים ארומנעמען פון אלע זייטן, אויסהערן זיין שאלה, און אים זען צו ענטפערן זיינע שאלות, אים צוריקברענגען צו די ריכטיגע, ליכטיגע תורה וועג. און דורך דעם קען מען טאקע צוקומען צו אויפבויען א צבאות השם, דעם אייבערשטנ'ס ארמעי, און ארויסגיין פון מצרים פון די גלות בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש. אגוט שבת.